The Hakha Times online thawngchimnak in kan in don ṭhan hna. Tuzan thawng ka chim dingmi hi September ni hlei khat zanlei suimilam pali tiang kan theih khawh tawk thawng an rak si hna lai. Hakha Palek Sakhan in minung paruk CDM an tuah ṭhan. September ni hlei khat Hakha Palek Sakhan in ṭatchet chi tel in palek minung paruk CDM an tuah tiah kan theih. CDM a tuahmi hna hi Ṭaihkhong, Bawi Ṭha Thawng, Lawm Cung Hmung, Ti Hah, Chia Hmu le Cung Thawng Ceu hna an si i September ni hra lio zongah palek minung pathum CDM an rak tuah tiah kan theih. COVID-19 a nolh thumnak Myanmar ram chungah Pathian rianṭuantu minung za le sawmnga le pathum mual an liam tiah kan theih. Hihi Covid-19 a nolh thumnak chung lawngah a si i tam deuh hi Kalemyo le Chinram in Pathian rianṭuantu an si tiah Chin Christian Aliance nih a langhter. Thantlang khuami ralzaam an tam. TPAC sinah bawmhnak pek khawh a si tiah an thanh. September ni hlei khat nai hrawng kahdohnak ruangah Thantlang khuami ralzaam dirhmun in a ummi an tam cang. Kanmah sinin bawmhnak pek khawh a si tiah Thantlang Placements Affairs Committee IDPS TPAC nih an thanh. Thantlang Placements Affairs Committee pehtlaihnak chat book 09 423 935703 ah pehtlaih khawh a si. Nain CDM pawl an pule nih leiba an cawh hna. Setṭimbar ni hleikhat NLD cozah chan a hlankan thlahnih a kar um loin rak coihmi tangka cu October nikhat thawk in cham ṭhan a si lai tiah non-CDM pawl cu an pu le nih an chimh hna. CDM tuah duh loin atu rian a ṭuan liomi pawl nih thlakhat ah voikhat peng cham hrimhrim dingin an fial hna. Leiba cu mah hngal loin an kan coih i cham hrim cu a hau. Asinain a dihlak in cham timi cu hi boruak lakah ahohmanh nih an cham kho cio lai lo tiah nan-CDM pakhat nih a chim. Hihi sac phu nih CDM a tuahmi zong nan leiba nan cham lai tiin hrocer le cawh a rak si. Hi kongah NUG nih cun hi thlahnih chung ca thlahlawh coih chungmi hi cham ṭhan ti loin laksawng can ah kan in pek hna tiah May ni kul le ninga ah an rak thanh cang tiah Tanlun Times nih a langhter. Chinram ah sac palek zahnih renglo le Sagaing ah zakhat renglo thazaang an chep. September ni hleikhat kahdohnak pehtlaih in a hung cannak Sagaing ramṭhen le Chin ramkulh chungah sac phu nih palek zathum le sawm nga thazaang an chep tiah ṭhialkamnak nawl chuahmi ca in theih khawh a si. Atu Chinram le Sakae ramṭhen ah vun ṭhialkammi hna hi Bago ramṭhen le Mon ramkulh ah palek le mawṭaw pike a ṭuan liomi an si i mawṭaw pike cheukhat cu palek ah siseh ramri hngak BGF ah siseh rian an ṭhial hna tiah Chindwin Times nih a langhter. Hakha BEHS notary chak ah mawṭaw pakhat brick a rawk i aa let. aa hliammi an um lo. Nihin September ni hleikhat zinglei suimilam hleikhat le minute sawmli hrawng Hakha ah lungphurmi mawṭaw pakhat cu Gospel Baptist Biakinn chuk in brick a rawk i BEHS notary chak ah a va let tiah kan theih. Gospel Biakinn chuk khin brick a rawk i a zultu minung pahnih cu a zuanter manh hna. BEHS notary chakzawn an phanh ahkhin aa let i aa hliammi cu an um hraw lo tiah a hmutu pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Kalaymyo peng ah Chinmi in pahleihnih PDF in tiin sac ralkap nih mei in an khangh. Kalaymyo thlanglei Centa khua ah Chinmi in pahleihnih cu PDF in a si tiah pu in sac ralkap nih an khangh. Pumtlinglo pakhat zong fak lak in an velh tiah theih a si. Baptist pastor suiling inn ah an lut i holh thiam lo le hnachetmi pumtlinglo pa cu an velh. A hnar le a lu aa hliam. Hi sac ralkap pawl hi motorcycle pakul hrawng in September niriat ah khan khua chung ah an hung lut. Khuami an zaam dih i kum upa le a zaam kho lomi lawng kan tang. Inn panga hi cu chunlai ah an khangh i a dang paoh hi zan ah an khangh tiah khuami nih an chim. An khanghpiakmi inn hna cu U Maung San, U Jaw Mu, U Win Aung, Daw Nu Sing, Daw Si Suat, U Ṭam Ngai, Daw Khin Ci, Pu Van Bawi Thawng, Pu Thang Ling, Daw Tin Tin Chu, Pi Siang Nu, Pu Mang Tat hna inn an si tiah zalen nih a ṭial. sac ralkap nih an thah hna tiang kutdong pathum thlir in an doh hna. An tlaih hna, an hrem hna, cikcin in an hren hna i an thah hna tiang sac ralkap a dohtu hi Kayin ramkulh Sanpiah Sikmal a ummi mino an rak si tiah theih a si. Hi mino pahnih hi kum hlei sarih le kum hlei riat an si. Fidel Ley le Pascuales an si. Annih hi Kayin ramkulh Sikmal sang ah a ummi an si tiah khuami nih an chim. September ni kua lio ah khua zeidah a lawh tiin an vung zoh lio ah an tlaih hna. Atu an hmanthlak a hung puanglang i kanmah zong kan khuaruah a har ko tiah khuami pakhat nih a chim. Hi hna pahnih hi PDF zong an si lo i khuami an si. Hi hna pahnih hi sac ralkap nih an thah cang hna tiin an fehter cang tiah KTM nih a ṭial. Tuzaan The Hakha Times online thawngchimnak hi hi vial in kan rak ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Atu lio COVID-19 rai ṭhalo lak le ral kut chung in nan zate himbawm cio hram u.